Үткәрелә торган чаралар алар ел башыннан инде башланды. Безнең без безнең максат быел шушы 100 еллык уңаеннан республикабызның бөтен районнарын колачлап алу, һәр районда китап бәйрәме үткәрү. Инде менә бүгенге көндә без яртысыннан күп күбесен үттек инде. Безнең районга килә җибәрәбез без шундый бер китап Бәйрәме десанты дип әйтергә була инде. Язучыларны, китап авторларын, китап сатучыларны һәм шунда халык белән очрашу, автограф сессияләр була инде һәм үз бәясеннән, үз кыйммәтеннән китап сатып алу мөмкинлеге. Призлар, андагы викториналар, анда халык катнаша, шундый кечкенә генә булса да бәйрәмнәр, алар һәр районда Быел үткәреп бетерәбез. Ә инде йомгаклау церемониясе дип әйтергә була инде. Ел азагында, инде Казанда, ноябрь аенда дип торабыз. Тинчурин театрында зур гына, зурлап, инде Казанда китап бәйрәмен шушы йомгаклап үткәрү планлаштырыла.
Моннан унбиш-егерме еллар элек менә китап экспедициясе дигән әйбер эшли иде. Махсус шушындый хезмәт бар иде нәшриятта. Китапны укучыга алып барып тәкъдим итәләр иде. Бу традиция бүген дә исәндер дип беләм. Менә без инде биш ел дәвамында районнарга чыгабыз. Беренче елны менә биш ел элек без унҗиде районны колачлый алдык. Аннары соң арта-арта барды да инде менә быел йөзьеллыкка килгәндә бөтен республиканы колачлап алырга тырышабыз. Моннан тыш, әле чит төбәкләргә дә йөрибез, төрле күргәзмәләрдә дә катнашабыз. Ул да булса, менә мәсәлән, ел саен, елга ике тапкыр Мәскәү күргәзмәсендә катнашып, анда Мәскәүдә, Мәскәү өлкәсендә яшәүче татарларыбызга китаплар белән таныштырабыз, аларга илтәбез, аларга сатып алу мөмкинлеге ачабыз шулай итеп. Чит илләргә дә чыгасыз бит әле сез. Менә күргәзмәләргә чит илдә яшәүче милләттәшләребез актив йөрими? Алар күп очракта хәтта безгә килегез әле дип бездән шундый күргәзмә оештырыла. Безнең татар китапларын да шушы күргәзмәләрдә күрсәтегез әле дип безгә мөрәҗәгать итәләр. Без шул исәптән Германиядә, Белоруссиядә күргәзмәләрдә, Әзербайжанда, Төркмәнстанда, Ашхабадта менә шушындый сораулар буенча барып катнаштык. Тамашачы өчен бит инде төрле формат кулланыла. Менә аудио китаплар турында сөйләшкәнебез дә бар иде. Минем аңлавымча, аның хәзер колачы тагын да киңәйде бугай. Ниндиерәк авторларны җәлеп итәчәксез?
Авторлар без башлаган вакытта, узган елны бу проектка тотындык, инде 162 сәгать узган елны гына аудио китаплар шушы 162 сәгать күләмендә яздырган идек. Быел 580 сәгать күләмендә язу планлаштырылды. Һәм ел азагына кадәр шушы аудиокитаплар бөтенесе дә безнең Таткнига нокта ру порталында эленәчәк. Аларны бушлай тыңлап һәм бушлай күчереп алу мөмкинлеге дә бар. Авторларга килгәндә, без башлаган вакытта күбрәк классикларга игътибар бирдек. Ул да булса Тукаебыз һәм Муса Җәлилдән башланган эш. Хәзер инде бу эш Тагын да алга таба бара. Инде инде хәр кемнәрне яздырасыз, нинди авторларны яздырасыз дигән сорауга, кайсыларын яздырмаганнарны әйтүе җайлырактыр да әле, бәлкем, чөнки безнең анда шушы кадәр күләмдә, зур күләмдә тупланган аудиокитапларда нәрсә генә юк инде бүгенге көндә. Анда классиклардан алып, инде менә бүгенге көн язучыларга да вакыт килеп җитә. Безнең редакция хезмәткәрләре тарафыннан да әлеге аудиокитаплар инде бик яратылып тыңлана. Ә, үзегез шушы оешманы 5 елга якын җитәклисез. Ә, ниндидер нәтиҗәләр чыгара аласызмы? Нәрсәләр үзгәртә алдыгыз? Ә, дөресен әйтергә кирәк, монда минем ниндидер өлеш бик зур дип әйтмәс идем, чөнки бу безнең нәшриятыбызның элек-электән килгән традицияләр, элек Тән килгән җитәкчелек шушы традицияләрне саклап, бүгенге көнгә җиткерү, бу аларның да өлеше зур. Ә инде менә шушы традицияләргә килгәндә, бездә инде алар бүгенге көнгә дә яши. Шул исәптән, мәсәлән, нәшриятыбызда эшле бер традиция буларак, күренекле шагыйрьләр, язучылар эшләп килүе бүгенге көнгә Үзебезнең әдәби мирасыбызны бүген дә чыгару мөмкинлеге булу, шул исәптән менә 100 еллык уңаеннан безнең быел, шуны әйтәсе килә, менә Идегәй ике телдә чыгачак, ике аерым китап булып, Кол Галинең Кыссаи Йосыф чыгачак. Бу инде Күркәм, матур китап, бүләк итәрлек китап буларак, шулай ук безгә менә әдәби мирас итеп сакланган күп кенә язучыларыбызның быел безнең яңалыкларны карап, безнең социаль челтәрләрдә игътибар итеп барыгыз, менә анда күп кенә сюрпризлар көтә. Менә Татарстан турында инглиз телендә басылган китапларны мин чит илдән килгән кунакларга биреп җибәрәм, алар анда барып, мәсәлән, гарәпләр, Шунда үзләре укып Татарстанга гашыйк булган, менә шундый очраклар да бар. Чынлап та, менә күргәзмәләрдә катнашкан вакытта еш кына Казанда булган, чит илдә яшәгән, әле ул татарлар түгел, милләттәшләребез түгел, ә чит ил кешеләре. Чит ил кешеләре, менә мин теге вакытта Казанда булдым, менә шулай булдым. Аларның күп очракта Казан турында мәгълүматлары бар, алар Казан белән таныш, Татарстанның нинди, нәрсә, нинди республика икәнен беләләр, аңлатып та торасы юк. Шундый кешеләрне күрү аеруча тагы да шатлыклы әле ул. Әлбәттә. Эльдар Камилевич, менә бүгенге көндә инде китапны, китап рәвешендә, кәгазь китапны тотып укучылар кими бара торгандыр, бәлки. Шуңа күрә дә ниндидер яңалыклар, дөнья яңалыклар, инновацияләр турында уйлана торгансыздыр. Дөньяда ниндиерәк агымнар бар, нинди алымнар бар дигәндәй. Монда мин сезнең белән килешмәс идем, чөнки басма китапның тиражлары элеккечә һәм кимеми, аларның үз укучылары бар. Ә менә бүгенге шушы заман таләпләре белән без инде электрон китапларны, без шушы порталда, әйткәнемчә, мең ярымнан артык электрон китаплар бүгенге көндә бар, әле аудиокитаплардан тыш. шул ук аудиокитаплар тыңларга, аннан соң басма китап алырга мөмкинлек булмаса, читтә яшәүче татарларыбызга бит инде аларны аларга да мөмкинлек аны почта аша җиткерү, ул бермә-бер бәясен арттыра. Шуңа күрә интернет аша кереп электрон китапны укырга мөмкинлек булу, ул яхшы әйбер. Шуңа күрә монда инде Аудиокитапларга килгәндә инде, аны инде безнең алтын тавышлы дикторларыбыз яздыра. Алар читтә яшәүче безнең милләттәшләребез татар теле бүгенге көндә ничек дөрес иттереп яңгырый икән, яңгыраганын белә алалар. Мин шуны да әйтәсе килә, менә мәсәлән, ул аудиокитапларга килгәндә, аны бер 200-300 элек, ел элек уйлап тапкан булсалар, без бүген ул вакытта ничек Татарча ничек дөрес итеп сөйләшкәннәрен дә белгән булырык. Менә Тукайны, Колгалине алсак, анда бит инде күренеп тора. Бүген э, күп кенә файдаланмаган сүзләр бар анда. Теге татар телендә э, сөйләм сөйләшкән вакытта файдаланмый калган. Ә элек күрәсең, ул э, сөйләм стиле сөйләгән вакытта да файдаланганнар. Ә бездән соң килгән менә 200-300 елдан соң килгән яңа буыннар, алар бүгенге көндә татар теле ничек яңгыраганын беләчәкләр. Чынлап та шулай һәм Илдар абый үзе дә бит әле шушы китапларны тавышландыручы кеше, шуңа күрә сезне дә бәйрәм белән тәбриклибез, Илдар абый. Илдар Камилович, сезне дә чыннан да котлыйбыз, эшләрегез уң булсын, бик игелекле һәм күркәм вазыйфада эшлисез.